Dim y peth fformau gorau uh, heddiw hefyd yn y byn uh, Bae Colwyn? Na, canlyniad oedd y peth mwyaf um, disappointing. Yr un y ddau os passes o play a cyfleuon na ni creu yn iawn. Um, mae rhaid ni sgorio goliau pan da ni'n cael y cyfleuon. Ac uh, un y ddau camgymeriad mawr ar ei costio'r gêm.
Um, mwy na thebyg, tra da ni'n cadw stas o beth chi'n uh, gemau fel hyn, lle gem, gemau gyfeillgar, ond swn i'n meddwl, mwy na thebyg, gatho ni fwy o'r bel yn yr, uh, uh, trwy'r gem, ond nath ni'n rhaid y chances i ffwrdd na dda. Na, da ni wedi peth, ti'n modd, rhaid ni edrych yn ôl, ti'n modd, mae pawb yn siomedig, ddim, ddim mwy na fi, ti'n modd, dwi, dwi eisiau ennill bob gem dyn ni chwarae, ti'n modd, dyna di'r neges pan dyn ni'n mynd allan i chwarae bob gem, Ond mae gyda ni'r um, y fi ofyn i fanna, so mae Ginia'n neud y stats yna fo. Um, Tywed, fel ni'n neud, oedd nhw'n counter-attacio'n dda, roedd wedi dweud, anna'r amser nhw, tywed, y mwy o peryglis oedd nhw, oedd pan yn ni efo'r bel. So, a fel fe, ni sy'n neud pethau o'n So mae rhaid ni dysgu nhw, cadw siarp ni. Um, A ddim wneud so mistakes os ti'n wneud cefn cymeriad yn erbyn tîmau reit da, ti'n mynd i colli gemau. So, mae'n yn bwysig, ond mae dal yn pre-season. Dyn ni heb di colli dim pwyntio heddiw, a ni ddim ennill dim pan ni gael gêm gyfartal yn erbyn Lerpwl. So, mae'n ma iawn i pawb gwyno, dyna, dyna ei beth nhw, ond um, mae gen dysgu a gael am barod at um, gêm cyntaf flwyddyn di beth bwysig. Be ti'n neud o fitness yr ogia? Ti'n hapus o sut mae y pre-season di mynd y gemau i gyd ac yr, uh, y training? Do, ti'n ar i lot nhw cael ti'n y 90 minutes i fewn heddiw, oedd hwnna'n bwysig, dyn ni'n mynd bell o'n i rwan. Um, gan ni dal ti'n 45, dal i ffwr, a gobeithio cael 2 neu 3 um, gwynebau newydd i fewn. Um, dyn ni'n gweithio arno fo. Ond mae'n bwysig bod ni'n dod â pobl iawn i fewn i'r clwb a ddim jyst yn ar, ar rysiau fewn, does gen i ddim y bres i, um, i wneud mistakes. So mae'n ma bwysig bod ni'n cael y, y boys iawn i wneud y clwb yn well. Mae'n faint o'n anodd ydi o, um, chos ti'n bod, da ni'n clywed rhwng y cae bod chi, o, da ni angen hogyn newydd ac yn y blaen, a dwi'n siarad efo chdi'n aml, bob wsos ydan, da ni'n cael chat. Ond ti'n faint o'n anodd ydi o, dydy Butchers neu dim o'r uchel a rhan mwyaf clybiau uh, yn y cyngrair, a mae yna Mae, na, mae tîmau yn gwario pres mawr ar chwaraewyr, does? Oes, tibod. Mae'n anodd ydi o weithiau i gael, er mwyn ffitio fewn i budget ni. Mae'n hawdd i fi cwyno, mae bob rheolwr yn gwneud hwnna, ond um, na, mae'n anodd. Um, ond y peth ydy, mae rhaid ni, mae gen ni budget i gweithio fewn. Um, mae rhaid ni gael y chwaraewyr gorau i fewn i hwnna. Um, so, falle bydd ni gael ei wneud rhywbeth wahanol i, i rei y tîm eraill, edrych am lôn o rwle. Um, a dyna beth dwi'n siarad gwneud. Ond um, Tywed, os does na neb yn well na beth sy'n ganddi am y pres sy'n ei talu amdano nhw, does na ddim pwynt o dod yn nhw i fewn. Mae rhaid ni tywed, dal, a dal efo'r bechgyn sy'n ganddi. Mae pawb yn, yn dechrau cwyna beth o'n yna, ond mae pawb yn gofio meddwl, pedwerydd yn ei gorffen blwyddyn diwetha, ac ennill y play-off final. So mae hwnna ydy'r gorau mae'r clwb yma erioed i wneud, a ni dal yn ffrwstedig. So, ti'n meddwl, rhaid i pawb jyst gael think bach o lle, lle dyn ni wedi bod a i lle dyn ni rwan. a, a rhoi dipyn o trust yn fi. Ac os dwi ddim yn delifro, mae'n amser i fi fynd. Ond um, twod, dwi'n coelio fy hun, a twod, mae'n ma siomedig dwi'n gorau siarad fel mae y dechrau flwyddyn efo pobl yn cwyno. Ond um, twod, dyna'r job, mae'n clwb mawr, mae pobl eisiau pethau'n barod sydd bin, ond um, twod, ni dal ati a gael y boys iawn i fewn uh, i dechrau flwyddyn. A wedyn mae gennym ni bethau i'r gem ar ôl yn. Oes, uh, Oes.
gêm uh, nos fawrth rwan. Conwy. Um, Conwy, wedyn uh, disadwn, gêm mawr disadwn, dwi'n meddwl. Oedd hwnna'n test mawr yn ni. A wedyn gorffen y ddyn i ffwr uh, a, a gweld beth i fyna. So, ers, ers yna, gobeithio gael un o ddau o gwynebau newydd i fewn, ond... Um, Ie, yeah, ti'n modd, os, os ni'n gofyn mynd beth sydd efo ni am dipyn bach, mae'n rhaid ni, ond dwi'n meddwl bydd un o ddau o, o gwynebau newydd i fewn a, ti'n modd, os, os ydy, ti'n modd, mae pawb yn gwybod beth dyn ni angen, 'da ni angen pobl i, i cystadlu yn bob safle, cael dau yna. So, dyn ni'n edrych am gol geidwad arall i cymaru efo Tyler. Dyn ni'n edrych ar rwy'n falle ar y chwyth, efo trwy'r chwyth. A dyn ni'n edrych am blaenwr arall i roi uh, pwysau ar, ar beth sydd gynnu. So, dyna beth dyn ni'n edrych ar. Ond, so, os mae pobl yn dod i fyny sy'n well yn safle eraill, um, ni'n ni dod yn nhw i fewn hefyd. Timod, mae'n dal dipyn o ffordd i mynd cyn dechrau'r flwyddyn yma. Ac yn ola, de, rhywbeth positif ydy sut mae'r hogiau ifanc wedi fewn yr under 19s. Maen nhw wedi gwneud orgraff reit dda, do? O, ti'n modd, mae, mae, mae Cai wedi gwneud y dda ar y chwith, ffab ar y, ar y dde. Um, so, maen nhw wedi gwneud yn wych. Um, ti'n modd, Osian, mae pawb eisiau gweld Osian, ond dydy boi ddim yn mynd i seinio'r clwb. Um, mae'n mynd i gael ei cyfle i mynd i clwb arall llawn amser. Dydy roi dipyn o platform iddo fo rwan. falle dipyn bach o false hope i'r i'r um, fans, ond um, ie, yeah, mae Osen ddim eisiau bod yn y clwb i, i ddeud y gwir, mae eisiau mynd llawn amser, a mi, mi wneith o gael ei gyfle, ond uh, dwi wedi rhoi cyfle iddo fo, mae wedi siwtio ni i roi munedau i pobl eraill, ond uh, mae'n bwysig bod pawb yn deall be, be di'r sefyllfa yn y clwb, ac uh, dwi'n gwybod fel rheolwr ti'n, uh, dwi'n gofred delio efo be mae pobl yn ddeud, ond os maen nhw gyd yn gwybod y sefyllfa, mae'n uh, dipyn gwell rhannol. Gret, diolch chdi fod mor ras, Llew. Na, mae'n iawn, ti'n modd, dwi'n job i di ennill pethau, dwi'n dwi'n neb eisiau ennill mwy na fi. Ti'n modd, fi sy'n mynd adre rwan a, a, a dal i brif a pethau fel yna, ti'n modd, mae pawb yn mynd am peint rwan a, a symud ymlaen i'r gêm nesaf. Dwi'n gorfod cael o a, a newid o gyd, a hefo'r cefnogwyr tu ôl i ni. A mae wedi bod yn briliant, ti'n modd, ond uh, dwi'n dwi deall bod nhw'n ffrwstedig, ond uh, oedd i'n dweud, does na ddim pwynt wedi cael ei colli yn y di ennill. O'n i colli holi fel blwyddyn diwetha game cynta, so t'mod, a 'di dal ati, a 'dyn ni heb 'di bod yn dda eto um, pre-season yn, yn ers erbyn Lerpwl. Wel, di wneud, so ddim pwyntio yn y gem yma, um, game cynta, a wedyn gael pobl dechrau pwyntio ar y bus di bach mwy wedyn. Gres, diolch Deo. Diolch ti. Diolch.